Брат, кара, жәллими бу майны. Нигә? Ник теге үскән инде өйләнгән баласы туган акаман әбисенә әкиятләренә ышанып йөри. Мин аңа мин мин миңа бер җыр ошый аның. Нинди? Күкәйле сәгать дигән. Нинди күкәйле сәгать, күкеле сәгать. Син нәрсә хаман җырлар бозып йөрисең соң? Ярар, җыр бозсаны. Син син менә кайчан сәхнәгә чыккач кеше куркытуны туктатасың, а? Чалбар эченнән хәтта бер трика киеп чык инде бераз гына булса да. Эссе була ла, ничек трика киям инде мин? Брат, борчылма, сөяк тирләми ул. Нинди сөяк? А, ну да, местами сеңерләре дә бар, әйе. Нинди сеңер генә ит тә бар миндә. Кайда, төш арасындамы? Һаман миннән көләсең, сәхнә чыгасың әле. Ярар, борчылма, борчылма, без нәрсә турында сөйләшәек әле бүген? Ә, әйдә, бер җырчылар турында. Әйдә, әни, бигрәк күп икән ич алар, кстати. Һәм инде менә теге мәктәп дигәч, әкиятләр дигәч сөйли башлагач, әйдә, бераз гына аларның теге мәктәп елларына күз салып алыйк әйбәт җырчылар белән. Давай, кемнән башлыйбыз, әйә? Менә минем монда архив, архивный документлар, архивтан алдым. Да? Бөтен җырчылар теркәлгән. Монда иң беренче чиратта тора Хәния апа Фәрхи. Да? Әйе. Ну, ул ни эшләгән? Хәния апаның белән син килсә, яшьлеге бик авыр булган. Да? Әйе, бик авыр яшьлек кичергән, менә хәтта җыры да бар, как раз менә шушы теге.

Хуҗасы менеп төште. Утлы чәчәк янар чәчәк, Күрешле бакчада үссен. Мәктәпкә мин һәр ел саен, Бара идем бер күзсез. Күрдең, Хәния апа даже мәктәпкә барганда беренче сентябрьгә күзен дә жәлләмәгән. Ну, чәчәкне урлап йөргәч, конечно, ә без монда җәй буе балаларга чәчәк үстереп йөрибез. Менә Фән абый Вәлиәхмәтов. Ул вообще чәчәк үстермәгән. Ул нишләгән? Ул наркобарон булган балачактан. Ничек наркобарон булсын, ул гармунчы бит ул. Аңлыйм, яхшы гармунчы, но бит кыяфәт Аль Капоныныкы. Да? Син әле җырын җырлыйсың бит аның матур җырын. Ә, теге. Мәк чәчәге, мәк чәчәге, мәк чәчәге, олы көрән. Мәк чәчәге, мәк чәчәге, мәк чәчәген кипетерәм. Төреп тарт.

Конечно, монда бушка. Һәр нәрсәнең үз җае бар. Беләсең килсә, менә Гүзәл Яразова чираттә, әйеме? Ул, Әйе. ул мәктәпкә барып тилгереп йөрмәгән дигән, менә теркәлгән хәтта шулай. Ничек аттестат алган соң ул, ник тишерче булып йөри ич? Әйтәм бит, һәр әйбернең үз җае бар. Менә, әйдә, җырлыйк әле менә теге җырын. Менә моны. И. Эшләдем, шпаргалка эшләдем, Өметемне өзмәдем, Төне буе эшләдем аны. Тутырдым, бөтен җиргә тутырдым, экзаменга утырдым, физикадан бишле алырга. Эзләдем, шпаргалка эзләдем, кесәләрдән эзләдем, табармын дип эзләдем, аны түзмәдем. Кайда тыкканмын икән, әллә лифчилта микән? Ә, мин бит аңгыра икән. Бүгенге экзамен татар теленнән икән. Күрдең? Главный фәннәрен бутамаска имеш шпаргалка язганда. Нәкъ шулай, нәкъ шулай, менә. Ә менә брат, кстати, иркә, иркә, иркә диләр. Иркә ничек укыган, иркә, иркә? Менә мин сиңа бер әйбер әйтәм. Давай. Иркә белән Мөнир Рахмаевның нинди җыры бар? Җитәр безгә бер сәгать дигән җыр бар. Бетте! Да? Аңлашылды шуның белән. Мәктәпкә бер сәгатькә барып килгәннәр дә укыганнар. Все! Мөнир Рахмаевмы? Ну, бит инде җөнтәгә дөрес кеше түгел бит инде, үзең беләсең. Да? Мин аны нормальный дигән идем. Аның матур җыры бар ич әле теге. Нинди әле? Ничек әле аның сүзләре?

Ничек наркоманнар җавызы? Юк, менә уйлап кара, сандугачка серен сөйли өй артында ак каен. Каенның кайчан сандугачка серен сөйләгәнен күргәнең бар? Юк, мин аңлар идем, әгәр дә кош әеме каенга сөйләсә, ну, агачның бит авызы юк. Каян сөйләсен ул аны? Ну, уйлаган Ничек инде мин. сөйләсен? Берничек тә сөйли алмый. Ну, ярар, ул майонез шундый икәнен белгән идем мин, теге сәхнәне сикереп йөри ич. Җүнле әйбер җырламый инде ул, юкка Конечно, җырла. батарейкасы беткәч туктый инде Вот, ул. Айдар Галимов! Айдар Галимов, ә, кстати, Айдар Галимов, син теге

Ничек, аннан соң нәрсә булып бетте беренче курста гына булды? Аннарсын бертеге русский литература дәресе бит инде, мин русский литература дәресе мин әйтәм, урыстыр инде, яра, мин әйтәм, апай, я ничего не знаю, мин әйтәм, теге татарча не знаю, балалар мин әйтә, теге әйтә, улым, сөйлә, мин татарча да аңлыйм, ди. Русский литература укытучысы университетта. Әйбәт, әйбәт укытучылар укыткан сезне. Әйе. Әйбәт. Так, дальше безнең анда кайнар җегетләр. Да, эсселәр. Э-э, алар нишләгәннәр? Менә монда язылган, алар гаремда кебек яшәгәннәр, укыганнар дигән. Ничек гарем инде ул? Беләсең, что ли? Бергә укыдыгыз, что ли? Класстагы егерме биш кызга ике генә җегет булган алар, беләсеңме? Ике егет. Кара, 23 февральдә зато шундый зур һәм кыйммәтле бүләкләр биргәннәр, әйме? Ага, 23 февральдән соң 8 март килгәнен беләсеңме? Ә, ну, тоже начар булган икән Менә шул. шул 8 март уңаеннан җырлары да бар аларның. Нинди әле ул? Теге бүләкләр, чүп-чарлар, нәрсәләр турында. Эй, Нәрсә, нәрсә эшлик инде хәзер, мартның сигезе икән бит бүген, кайдан акча табыйк барыгызга, класстагы егерме биш кызга? Менә шуннан соң Нияз белән Айрат әкренләп-әкренләп кемгә бүләк бирергә, кемгә бирмәскә, Бик билгели башлаганнармы? Кыскасы, шылуханы аера башлаганнармы? Әйбәт. Эй! Алсуга кирәк, Ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, моңа кирәк түгел, Ләйләгә кирәк, Гөлшатка кирәк, Айгөлгә кирәк. Айгөл тоже ничего, матур түгел ич ул. Аңа кирәк түгел. Дип бүреләр кебек улап җөргәннәр аннары. Да? Әйе. Эй, малай, каракстати. Нәрсәдә бара? Зату мәктәптә бара димени? Менә без көләбез, көләбез димени? Әйе. Мәктәптә беренче класстан дүртенче класска кадәр үткән Яңа ел бәйрәмнәре күңелле үтә, ә? О-о-о, нинди Мо бүләкләр, чыршы, Кыш бабай, Кар Кстати, кызы. кстати, теге әти-әниләрнең бездән издеваться итеп хайваннарга киендерүләре имени? Сине кем булып киендертәләр инде? Мине куян. Куян? Кая мондый, ниле, ситер Нәрсә, бирде. нәрсә көләсең? Үзең кем булып киендерәләр ие?

Чак-чак кына аумый калалар, Салып алган чакта аналар, Арттан чаба бала-чагалар. Дөрес монсы, кстати. Бөтенесе шуның аркылы үткән. Без дә үтәчәкбез. Та, хәзерге балалар артыннан чабарга туры киләчәк. Алар хәзер бездән дә уздыра, малай. Кстати, син балалар сүгәсең, укытучылар сүгә, син бит по профессии тоже музыка укытучысы. Син нәрсәгә менә монда кеше көлдереп йөрисең сәхнә, син лучше мәктәпкә барып музыка укыт, җыр дәресе. Аңлатам. Балалар өчен язылган бөтен җырлар да оятсыз характерда. Шуңа күрә шул оятсыз характердагы, оятсыз эчтәлекле җырларны балаларга өйрәтеп, үземнең җилкәләремә, йөрәгемә, җаныма гөнаһ җыясым килми. Күп сөйлисең. Ничек матур булсын ул, әй ничек ямьсез булсын да инде, оятсыз булсын. Матур җырлар. Без үстек бит инде анда. Ну менә әйдә, җырла берәрсен. Берәрсен.

Минем бүген исерекем мин, исерек. Алай түгел ичен яна сүзләр ничек Шулай, исерек? зато мәгънәсе шундый аның. Туган көндә нишлиләр? Мин Эчәләр. Да. Менә шулай. Син вообще монда менә чыкканнан бирле бөтен җырны бозасың, име? Бер җүнле сүз әйтмәдең, кешене көлдереп йөрисең монда. Бозам шул. Беләсеңме, менә хәзерге заман җырларын карыйбыз да, тыңлыйбыз, тыңлыйбыз да, яме бер нинди мәгънә дигән әйбер дә юк хәзерге җырларда. Менә элеккегеләрендә нинди матур мәгънә. О, теге матур бер җыр бар исә, укытучыларга багышланган теге. Как раз менә. Килгән чакта башка авырлык.

Матур җырлый, да? Матур, ие. Ләкин аны да бозып була. Да? Әйе, и! Сиздермичә артка типкәнсез, сез иң гадел кеше икәнсез. Монысы директорлар турында китте. Ие, начальниклар турында. Безгә эләккәнче иркәгә эләксен лучше. Иркәгә эләксен, иркәгә. Алла, алла.